Wëllkomm zeréck beim nächste Part vu Paper Mario. Ech hunn am leschte Part hunn ech e bësse vill gegrindt fir iech e bëssen Zäit ze spueren wat een kéint maachen a sou. An Dir hutt de Moment och net 24 op 7 dann do mat opzepassen, wat ech dann alles schonn misst maachen, fir halt eléier e bëssen Damage opzebauen, respektiv déi ganz Ordngeschicht ass ëmmer op eng laang Dauer, gëtt dat ëmmer e bëssen nerveg. Dowéinst hunn ech och well e bësse virbereet gehat. An jo e puer Level gemat. Ech meng BP bis op 30 erop geknuppt an ech hu meng OP, dat heescht meng HP bleiwe wéinstens nämmlecht. Mir haten am natierlech och am leschte Part hu mer géint den C. Cooper gekämpft gehat, woumadder mir halt e ganze Koup Saache krut hunn. An hei ass halt och en Item wat kanns de relativ fréi vum Spill halt kréien, mä ech ginn et mer meeschtens ni siche well ech weess datt ech halt an deem anere Kapitel et relativ fréi kréien. Mä bon, mer hunn, elo gi mer nämlech Richtung nächst Kapitel. Mir haten, wa mer mech recht erënneren, hate mer schonn mat dem Typ geschwat gehat, deen eis Gesot huet, dass en dass ech iwwer Biber City muss halt an d'Sternendal gin an dat gi mer halt maachen an do kënnt nëmmen do eis Ofkierzung déi mer gemat hun och ganz gudd zur Geltung well dee Wee deen ech jo eng Kéier virbereed hun fir heihinner ass schon relativ praktesch fir Zäit ze spueren. Déi heite Spréng hätt ech soss nodréiglech misse maachen, esou wéi och de Blooperkampf an alles. An esou weireg ech och, dass ech halt dorunner net méi muss dran denken an ech kënn direkt weider. Well hei ass nämlech dat Areal, dat ass normalerweis zougespaart, och wann s de schonn de Sprong hues. Den Areal ass zougespaart, soulaang s de net mam Bernard geschwat hues. Jo, deen. Dir hutt natierlech eis och vläicht eppes Klengs virbereet mat deem Superblock, dee mer hei hunn. An jo, wat fir Character solle mer hei nach upgraden? Muer vläicht mol de Watt, dass mer mol eise Partner fäerdeg upgrade hunn, fir herno méi spéit. Well ech wäert den Igave brauchen am Final Boss Fight. An do hunn ech léiwer alles scho mol virbereet wéi herno. Och wann ech warscheinlech alt Upgrades wäert siche gi mat iech. Well d'alt Upgrades sinn net ze schwéier all gutt sichen ze ginn. Mä bon, Kapitel 7, Kristalldreem, nee d'Musek loossen ech am leschte Kapitel da lafe wann ech no enke dohinner komm. Jon, also mol als éischt mol. Een ale Kolleg dee mer kennen. Mol moin. An hei gi mer mol nach d'Stäernsplitter sichen. Déi ginn ech meeschtens sichen an et gëtt schonn e klengen Typ deen em eier nogemat gëtt. Oh, mir hunn e Gaascht. Wëllkomm, Dame, Mann. Dir misst jo scho bal erf all erfruer sinn. Wann der mat mengem Mann schwätze wëllt, geet d'Wärmegriff dann niewendrun. Géing se nëmme ran, et ass kee Problem. Jo. A wien sech vläicht un éische Part erënnert, dee Pinguin hu mer schonn enzwousch gesinn. Schreift mer mol vläicht an d'Comments, ob dir iech nach kënnt drun erënneren. Keng Äntwert. Buergermeeschter Pinguin beweegt sech kee Millimeter. Wat ass dat? En hält en Ziedel mat der Opschrëft Heringwee a senger Hand. Schnuckiputz, wëlls de vläicht en Test Tee, hm? Wann s de um Buede schléifs, kanns de dech ganz liicht erkalen. Hëllef! Hëllef mer nach, mäin Mann ass dout! Ech gouf ermort! Et ass e Penguin-Mordfall! Wat geet hei vir, Dir gutt Fra? Berouegt Iech dach, mer musse lues schwätzen. Fir dass mäin schaarfe Verstand iech folge kann. Et ass sou utopesch. Mäi Mann ass dout, kuckt dach, e läit do. O mäi léiwe Mann, iergendeen huet en einfach kal gestallt. Bei de Baarde vun engem Pottwal. Dir huet Recht, de Biergermeester gouf ermort. Als wéi an engem Krimi, mat dem Ënnerscheed, dass dat heite real ass. Wéi dramatesch! Mee, gnädeg Fra, wann ech froen dierf, Ween an aller Welt hätt Grond gehat, dëse Pinguin op Äis ze leen? Dee gëtt se. Deen do, genau deen. Deen ane mat dem verdächtegen Asp. Hien ass dono verdächteg. Ech hunn en net gestattet, op d'Hausp ze betrieden. Trotzdem ass en einfach eragestiermt. Du hues mech eragelooss, ne? Mäi Mann wor nach am Liewen, ier hien opgetaucht ass. Hie muss de Mörder sinn. Hey, du do, Schnatzbart, héiers de mer net rop? Dës rechtschaffen Fra beschëldegt dech. Wat hues de zu denger Verteidegung ze soen? Ech hoer et net. Probéier net, mech domm ze verkafen, Kumpel. Ech sinn e Profi a mir hunn hei en Zeugen. Dat stëmmt dach, Gnädigst, ne? Sou ass et, en huet et kaltblüteg gemat. Ech hunn et mat eegenen Aan gesinn. Ausserdem ass hien den eenegen deen dëse Raum betrieden huet. Déi Beweislast ass erdréckend. Nee, ëmmer nach net. Bleiws also bei der Story dass du et net wors.

Ok, dann gleewen ech der. Mee dat bedeit dass mir de richtege Mörder fanne mussen. Perfekt, ech ginn dir eng Chance. Wanns du et behaapts net schëlleg ze sinn, da muss du mir selwer de Mörder bréngen. Wanns du dat méchs, gleewen ech dir. Mee dat ass déi eenzeg Méiglechkeet. Ok, a soulaang deng Onschuld nach net bewisen ass, Muss ech der verbidden, d'Stadt ze verloossen? Jo, als ob dat schwéier wär. Dir sidd jo och richteg schlau. Virun allem esou. Hm, dat ass scho komesch, dass déi doten do steet, ne? Gutt, dass ech dech deementspriechend schonn virausgeholl hunn. An hei ass och sou eng Saach. Hei, hei muss ee mol op déi Idee kommen, dass hei eppes ass. Well hei ass nämlech e verstoppten Orden, och wann et um Fong näischt interessant, keen interessanten Orden ass, mee et ass e witzegen Orden. Well all eenzelnen Déngens huet säin eegene Sound. Sou, gi mer mol e bësse weider. De Pinguin huet sech op do drop agestallt, fir dass ech dorobber net méi higinn. An hei hate Pinguine gespillt gehat zu deem Zäitpunkt. Wann een hei futti gemat huet, wärend dee gréngen Pinguin nach do wor, huet hien eis mat engem zweete Schlag, huet hien eis einfach mol an den anere Screen gekickt. Also en ass net schwaach, kann ee soen. Mä bon, mir mussen hei weider. Jutzi, ech brauch dech. Äh, wir müssen hei nämlich einen Schlüssel sicher gehen. Äh, wie immer, treffen wir schon nie. Ja, da kommen wir nämlich hei ran. So, dann hei geht er drauf. Hoppa. Dann gehen wir mal hei in den Schornstein. Spielen wir mal ein bisschen Center. Wat dann aller? Wat hues du a mengem Kamin ze dinn? Du hues mäi geheimt Zëmmer fonnt. Duerch de Kamin. Onfassbar. Äh, jo, ergëtt Sënn, ne? Ech? Ech sinn Heringuay, de Schrëftsteller. Du hues nach ni vu mer héieren? Wat? D'Buergermeeschter Pinguin gouf ermort an ech gi verdächtegt? Ass dach e Wëtz! Ass lächerlech! Ech hu selwes net gemat. Du bass wuel zimmlech mësstrauesch. Naja, ech mengen, dat wär ech och. Mir schéngt, als du misst ech mol kuerz d'Haus vum Buergermeeschter laanscht kucken. D'Trap aktivéieren. Also du hues et zumindest ganz schlau gemaat, ne? Also gudd, komm lass gi mer zum Haus vum Buergermeeschter. An dee Pinguin ass séier, dat war soen schon mal am Viraus. Ech komm mam beschleunegte Speed an deen ass einfach esou vill méi séier wéi ech.

Hey, wat? Buergermeeschter Pinguin huet en Ziedel an der Hand, wou Heriingway drop stong? Pah, wann dat wierklech wouer wär, hätt ech et jo bemierkt. Jo, da kuckt mer nach eng Kéier méi genau. Et gesäit definitiv esou aus, als géif en e Stéck Pabeier an senger Hand halen.

Hie setzt déi héije Geschichten an d'Tat ëm. Gudde Mann, hues de eigentlech eng Virstellung, wéi onglaublech lächerlech du kléngs? Mengs de wierklech, ech géif dem Buergermeeschter esou eppes undinn? Herom, Här Pesch, de Kolleg. Ja, dir waart gutt Frënn. Aha, awer dat war vläicht nëmmen e Virwand, fir datt keen op dech abscheilecht Verbrieche beschëllege wiergt. Sou ass et dach. Ech hunn dech e schwierege Fall geléist. A komm awer, du simpele, simpele Pinguin. Ech géif niemols sou berechenbar handelen. Ausserdem wär sin ech komplett onschëlleg. Ech hu mäin Haus dach schon säit Wochen net méi verlooss, well ech un dem neie Roman schaffen. Ech hat guer keng Zäit mech rauszeschläichen a Biergermeeschter ëmzebréngen. Ech sin ëmmer ech well ëmmer nach soen, dass ech ëmmer nach menger Meenung sin, dass de Mann mat dem Schnauzer de Mörder ass. Hum. Dëse Pinguinfall gëtt emmer méi faszinéierend. Au deet dat wéi. Au! Mam Mann kéiert se em, et ass ok. Eescht. Aah! Oh meng Güt, a moien nach e guerten. Wat geet hei vir? Wat, wat, Buergermeeschter, mir hu geduecht dir wäert dout. Eisen Hannerzëmmer Mordfall a wou fir e Tuerm, wat fir eng völleg Wend vun den Ereignisser. Wee, wat schwätz du do? Ech menge mech ze erënneren, also wou ech zum Regal gaang sinn, fir de Souvenir fir den Heriingway ze huelen, o jo, natierlech, dat do nach ausgestreckt, sinn ausgerutscht an sinn op de Kopp gefall. Jo, esou ass et geschitt. Hey Regenway, wann ech gelift, et wollt ech de ginn. Den Touton wor zimlech lusteg gewiescht, souvill interessant Sehenswürdigkeiten, ech wënscht du wärs derbäi gewiescht. Soubal sech d'Wogen hei eppes geglätt hunn, wärt ech dir ha klein vu mengem Besuch an der grousser Stad berichten. Ok, merci werte Kolleg, dat ass ganz léif vun der. Mee Buergermeeschter, mir hunn alleguerte geduecht, Dir wäert ermort ginn. Déi ganz Stad wor an Oprauer. Passen se wann ech geet op déi nächst Kéier e bësse méi op. Ëmmer dat nämmlecht, passen ni op. Ahh mir deet mer leed haha ech fand dat ganzt alles éischter ënnerhaltsam. Ausserdem ass jo alles nees ok, dem Buergermeeschter geet jo gutt. Ech muss lo nees zréck hau heem. Mir ass grad eng Idee fir den Plot enger grandioser Fortsetzung agefall. Ech hu ni déi bescht Absichten, mee et ennert emmer domadder dass ech e riesen Oproer verursaachen. Moien, nach eng Kéier sorry fir alles. Deet mer alles leed. Du eso, du bass dach d'Mare, oder? Da looss mech dech endlech a Vivi City dem Juweel Vum Norden vum Moie so. Moin heeschen. Hä? Wat gëtt et? Wëlls also riwwer an d'Sternental lafen? Hm, verstin. Alles kloer. Hie sot dem Tol, dem, dem der Security, dass e dech laanscht soll loossen. Pass gutt op dech op. Sou, da maache mer emol nees de Klassiker. Wuel, dann halen ech nees Boohoo, well Boohoo halt. Äh, kuss mol deng Fromensch och nach. An komme mer mol zu der Fro. Also déi éischt Fro. Jo, et ass am Sprange kann en net. Dech scannen, mä tauche kann och net. Korrekt! Gratulatioun, hei ass däi Stäernsplitter. Jo, an hie gëtt ganz vill Froen. Ech mengen et sinn eng 50 Stéck oder esou déi s de muss bei deem. Äh, gin mer en eng Kéier kuerz hin, well vue que dass ech dat vergiess hun ze maachen, hu mer hei emol nach eng Kéier séier, hop, ausrou, a mer gi schlofen eng Ronn. Komm, hol mer einfach mal. Ah, kein Platz. Okay, ist schön. Ich wollte nur die Eiskartoffel einfach für die Ochs mal tun. Boah. Mach mal Heigo nach. Obwohl, ne? Wir sind eigentlich gerade gut an der Zeit für Pinguin, respektiv Biber City hier einfach mal. Das ein paar drauf zu hacken, dann. Sinn mer och scho bal fäerdeg fir dës Kéier. Hoffen et huet gefall. Wann der nach erënnert vu wou mer e gesinn hunn, kënnt der dat an d'Kommentarer schreiwen. Ech hoffen et huet iech gefall a mir gesinn eis beim nächste Kéier. Bis dann an ciao.